Ifhem waħda, jekk trid issalva lill-dinja xi ħadd bħal Fredu l-Gigi għandek bżonne kalm u twajjeb. Imma jiena bħalissa qed ninkwieta fuq xi ħaġa. Li il-Maltin ma jafux fejn iridu jiġu biex isalvaw. Għalhekk issa bdejt kampanja fuq l-istazzjonijiet l-aktar li jsegwu l-Maltin, pereżempju fuq Smash TV, fuq Favorite TV. Hello!
Hello Radio RTK! Hi, kemm nieħu gost Naħseb qabdu nisimak. ħażin, hi. Kemm nieħu gost nisimak hi. Ejja.
Isma, Għidli. għadni kif sibt kartira. Fija Aha. 60 euro, Eh. tlet credit cards Aha. u ID card ta' wieħed ċertu Pawlu Katanja. Ix onesta

Kulħadd moħħu biex joffri id-drinks. Ara x'inhi l-problema. Għax għandi saqajja allerġiċi għax-xorb.
Jintefħulek? Le, jinfetħuli. Inti miżżewweġ? Ara?
X'ġara?
Le le ċemplet lil mara għandha saħna fuqha di.
U għax jiena miżżewġa, imma ma tantx kelli xorti fiż-żwieġ, kelli lil Tony, kemm kien iħabbni, imma kien marradi, dejjem b'xi ħaġa. Niftakar darba daħal tard id-dar u qabeż fuqi, u beda jbagħbeż u jteftef, għadlu smoħon, għadu dastak il-lejla t-tabib, xi pirmla tal-virilità. Qalli, x'pirmla, pirmla! It-tabib ta' nit-tnax-il siegħa ħajja. Gracie, waħda tajba qabel ma mmut. Qalbi ma tatnix. U xi lestejna dort biex norqod. U wara ftit erġejt ħassejt li baba si teftef. U qalli, Gracie, tmien siegħa oħra tbaqali. Jimporta?

U wara kelli lil Clyde. Hello kien Clyde Ingliż. Niftakar mort għandu in the cottage in the country. U sħin tħalt, rajtlu ħajt mimli rjus ta' ċrif. Għad nisma' ħan, għadlu what's the idea li żżomm ras ta' ċerfa fuq il-ħajt. U qalli għax here in the UK wara li naqtgħulhom rashom, inżandluhom mal-ħajt. Fis-sajf niżilt Malta u xħin daħal fis-salott, rali ħajt mimli frames u qalli who are these people ma' ħajt. Għadtlu wara, daka Joe Borg, l-ieħor Louis Galea u daka John Dalli, għax here in Malta wara li naqtgħulhom rashom nifrejmjawhom. Imbagħad mietli. Ah! Urek il-ħżaren! Iżżiż il-kuntrattur. Sinjur kif inħabbam jien! Kollox kbir kellu. Speċjalment il-jott. Dejjem jgħabbi xi segretarju ġenerali. Imma dejjem għandi gaw, you know. Niftakar darba morna għand id-dentist u għat l-isma dot, għandi appointment għand il-ħadrasa u rrit immur l-ispa. Maġla ħafna, ħafna ħafna. Inti taqla li sinna malajr? Għalli, viva sinjura, ma sakem juhu l-loppju. X-loppju dot, hi, bla loppju. Kollos, Żgazz għandek? Liema senna, sinjura? Iftaħlu ħalqek ħan! Mbagħad meta laqli 40 sena għatlu ħan, rigal, nibatak il-ħawaj. Xi pjaċej, mela la la la 41 sena se tagħmilli. Forsi nġibek lura. Mbagħad Mitli, ah! U wara kelli lil Harold. Mm, fuq tiegħu kien Harold. Sebgħin sena kulma kellu. Niftakar darba niżilli għarkub tajh u qalli Gracie tiżżewwiġni. U jiena bidmu fajnejja tlu iva. U ħaġoħra, ħaġoħra, għajd li ħan, hi, Tajni daqsxejn inqum minn hawn. Imbagħad bil-ferħ u l-eċitament li qabadni, għadt lis-smaħan, Niġru ġirja fuq u taħtafni waħda tajba? Iva, iva, iva, ma ddeċiedi, jew niġru ġirja jew naħtfek ħatfek ma niflaħx nagħmilhom it-tnejn.
Imbagħad mietli. U flok tfintu kremajtu, tawhuli rmied ġo ġarra sabiħa. U mort fej il-barbecue set il-ġdid. U poġġejt l-irmit fuq idejja. U għatlu qalbi, tiftakar kont ngħidlek ixtrijuli dak iċ-ċurkett u nwegħdek illi ah! Ixtrijuli dak il-Ferrari u nwegħdek illi uh! Ixtrijuli dik il-penthouse tinje pint u nwegħdek illi ah!

Tfuni m'għandhomx jagħmlu. Iħarsfuna bil-lejl binar Dawn huma il-Pulizija ta' Malta. Illum niltaqa' ma' PC 123 li ħajspjegalna fuq il-ħajja fil-korp tal-Pulizija. Għalfejn sirt pulizija? Meta Doctor Adrian Vassallo qal li hemm bżonn li l-Pulizija ta' Malta jiċċekkjaw fuq il-pornografija fil-ħotels, jiena ħassejtni li sibt il-missjoni tiegħi fil-ħajja.
X'inhuma l-vantaġġi li tkun pulizija f'Malta? Jiena u sħabi niltaqgħu ma' ħafna nies ġodda, ta' kull età, bħal anzjani. Niltaqgħu ma' żgħażagħ ukoll.